Эфирта Чӑваш Ен кӑларӑма маллатсатпӑр. Красноармейскинче чӑваш ту михалӑх пуянлӑхӗ конкурсӑн районти тапхӑр иртрӗ. Вӑл трак тӑрӑхӗнче нумай ӑста пурӑннине ҫирӗплетрӗ. Капӑр тумтир куравӗнчи хӑш-пӗр самантсем пирӗн сюжетра. Пысӑк мар Красноармейски районӗнче халӑх ытла ӑста ӗҫлесе пурӑнать. Вӗсенчен ҫирӗм пӗрӗшӗ курава хутшӑннӑ. Маҫтӑрсем пухӑннисене хаваспах хӑйсен ӗҫӗсемпе паллаштарчӗҫ. Куравра ытларах хӗрарӑм тата арҫын кӗписем, сурпансем, масмаксем, тутӑрсем, саккунсем, хушпу-тухья, капӑрлӑхсем пулчӗҫ. Районти пултаруллӑ хӗрарӑмсем Евгения Жачева ӑстаран нумай вӗреннӗ. Эп хам мӗнле шутланӑччӗ? Эп чӑваш. Чӑваш тӗррине тӗрлеме пӗлмест. Мӗн-ши-ха пӗлмест тесе шутланӑ. Шутларӑм та вара кайран бренец килсе карӗ, чӑваш тӗрри питӗ асамлӑ терӗ. Ӑна куҫпа мар, чунпа туйма пулать анчах. Ҫавӑнпа та вӑл тӗрленӗ чухне хӑйӗн асамне илме пуҫларӗ те мӗн чухлӗ тӗрлен, ҫавӑн чухлӗ кӑмӑл уҫӑлать. Чӑваш тӗррине уҫӑ кӑмӑлпа анчах тӗрлеме пулать. Тӗрленӗ чухне вара Ӗлӗкхи авалхи хамӑрӑн асаннесемпе паллашнӑ пек, вӗсенпе калаҫнӑ пек туйӑнать. Ҫавӑнпа питӗ чуна пыракан чир пирки юратрӑмӑр ҫакна. Жанна Михайлова алӑ ӑсти кружок ертӳҫи. Хӑй мӗн пӗлнине вӑл ачисене те, аслисене те вӗрентме хатӗр. Эп вырӑс пулсан та чӑваш кӗпи тӗрлерӗм. Икӗ ҫул ҫакна тӗрлесе савӑннӑм, что эп ҫавна тӗрлесе пӗтертӗм. Чӑваш тӗррисене юрататӑп эп питӗ, ачасене вӗрентетӗп, взрослӑйсене вӗрентетӗп. Ман хӗрарӑмсем ҫӳреҫҫӗ ман патне кружока, эпир чӑваш тӗррисене тӗрлетпӗр. Кураври ӗҫсене тӳресем хакларӗҫ председателӗ Чӑваш наци конгресӗн пайташӗ Нина Андреева. Вӗсем регионсем хушшинче пулакан ӑмӑртӑва хутшӑнма ҫичӗ ҫын тивӗҫ тесе палӑртрӗҫ. Кунта эпир куратпӑр ӗлӗкхи кӗпесене куратпӑр, сурпансене куратпӑр, масмаксене куратпӑр, хӗрарӑмсен фартукӗсене куратпӑр. Трак енчен пирӗн кӗреҫҫӗ вӗсем анатри чӑвашсем патне, и анат енчи чӑвашсем патне тата анат енчи чӑвашсем патне. Кунта вара анатри чӑвашсен костюмне те куратпӑр, кӗпине куратпӑр. Ку вара Тури Анатинчи, Анатинчи чӑвашсен костюмӗсем. Тӑрӑшса хатӗрленӗ конкурса тавах, маттур. Комисси палӑртнӑ тӑрӑх, пӑхса тӑкнӑ тӑрӑх, эпир халь лайӑх ӗҫсене Шупашкара республика пӗтӗмлетне тӑратнӑ конкурса паян суйласа илесшӗн. Чӗр ертӳсен тупӑшӑвӗпе пӗрлех Красноармейскинче Трак ен пики конкурс иртрӗ. Унта сакӑр пике хутшӑнчӗ. Хӗрсем хӑйсен пултарулӑхне чӑваш апат-ҫимӗҫне хатӗрлеме пултарнине туллин кӑтартма тӑрӑшрӗҫ. Ҫавӑн пекех юрларӗҫ, ташларӗҫ, тӗрлӗ ыйтӑва хуравларӗҫ. Кашни конкурсант хӑйне евӗрлӗхӗпе уйрӑлса тӑчӗ. Тупӑшу пӗтӗмлетӗвӗпе Трак ен пики ята Анастасия Козлова ҫӗнсе илчӗ. Чӑваш Ен кӑларӑмварри Надежда Александрова, Юрий